Qalulna kif inbidlet id-dinja minn mitt sena ilu? Tiżgullilna int, Jabatur.
Ma jien naf, imma jiena rrid nirrispondiha hawn, vera. Ħa ngħidlek, toqgħod taħseb li f'dawn l-aħħar mitt sena, mhux qed ngħidlek il-baqgħu l-istess, imma hemm ħafna similitarijiet. Jien naf, eżempju, Adolf Hitler mitt sena ilu kien għamel guidebook bl-idejat eh, estremisti u razzjali tiegħu. Mit sena wara, jekk tmur f'pastijiet pal Palestina, post Sudan, post Jitora, u anka u Malta iktar xkultant il-kummenti li jinkitbu fuq il-Facebook, eh, naħseb għatanna ċertu ideoloġija tipu jinnaf dik il-famusa frażi, go back to your country. Anke t-television ġie vvintat mitt sena ilu, fil-fatt kien dan li qed jidher bħalissa, John Logan Baird, illi kien jew Logie insomma li kien ħareġ bit-television, dak iż-żmien l-iskop kien li jxandar. U għadu jxandar sal-lum, inbidlu naqra t-televisions minn żmienu ma. Irqaqu. Irqaqu. Il-Phantom of the Opera Għala mitt sena? Din bdiet bħala rappreżentazzjoni fiċ-ċinema fl-Astoria Hotel f'New York imma mbagħad is-Sir Andrew Lloyd Webber għamilha adatta għall-park. U għada għada sal-lum għaddejja. Insomma, li nistgħu ngħidu illi hemm ċertu affarijiet illi jinbidlu, però hemm ċertu oħrajn illi jibqgħu stabbli over and over the years. Ejna miegħu l-ġimgħa l-għaddiet, raġuni ta' miegħu għall-bniedem Raymond Market li għallimna L-etikett!
Hi, hey, insemmilkom.
Jena Raymond Market, professur tal-etikett. Li namel Namlu perfett. Tisma' hawnhekk qegħdin fuq in-net? Le, wan. And that's my cat. U dik il-mara Ivet, id-doq il-klarinet, demonju, eh? Nistaw nibdew. Imela, mela, illum ħankun qed nagħlem lilkom nies mal-edukati kif tiklu iż-żebbuġa bħal nies, tajjeb? Zebbuġa dik tal-adma. Mhux ovvja kieku m'għandekx problema, zebbuġa. Jekk ara ħana rikom mela, għandek iż-zebbuġa, issa anka toothpick fija teknika, it-toothpick dejjem tittuża tiegħek. Għax nara spiss jiena illi tibda titfixkila ma taħat ieħor, daqqa tuża tiegħek, daqqa tuħu tan-nanna u ġini kollha anke l-ġebla. Ja, ejwa importa please. Inti toothpick, it's a one time, sorry, kontra kif jgħidu tal-ambjent, Tiekol u tneħħiha ma jistax ikun daħla ġoħalek u mbagħad ma tkunx tista' taqbad u tibda tmisshom kollha, qed tifhem? Naqbdu sebbu ġina, mhm. tfogħu ġoħalna u nikluha. Mhm.
All right, eh. Nistgħu ngħidu li kien jasal għadma. Ġek, nispera li le. Għan edha għal edukazzjoni, tajje? Isni gonzi, la. Iwa, jgħab, għabtax dawn l-affarijiet. Mela, li ħan għamil, ħan għajda kif mandekx teħles minna. Kif?
Ja, eh. li mux lejna, ja.
Ja. Ħan għajda kif si post teħles minna. Mela, bitut pik ġdida. Mux taħat tiħor.

Jinri mud ma nħejt. Ma nafx kemm tajba l Ħanifga fi zebbu ġiet. Għasmajta eh, il-mara tiegħi ivet. U dak it-tifel tiegħi daqt ħemil il-preċett sejlmilkom.
U bl-intervent ta' Sur Marketta ħna naslu fl-ħad tal-program tinsawx. Jek taraw xi ħaġa ibatunna email għandna każ veru interessanti ġejta għaż-żabbar. Issa ngħidulkom dwar. Ċaw, saħħa.